Kia ora huhu mai anō tātou. Hoi nō kua tangi anō te. Manu.
Taiao.
Ko riro katoa i nā taonga i a Kauru. Hoi nō mahue maroke mai nā mātou ki uta. Nō reira i runga i te noho maroke nei i uta, ka tango ki au i te pū tōrino Taonga. Kia ora.
Ai. Wow. Taonga hūmārie noa iho nei, he aka tangi māku. E huake i te kuaha ki a koutou, āe, nā, ko te pū tōrino tēnei o Nāwai Teka, e orooro haere nei ki ngā pari kārangaranga o tēnā iwi, o tēnā iwi huri noa i te motu. Nau mai, haere mai. E te hanga nei, kāore e heke ana te tokomaha e kai kanohi mai ana i ēnei kōrero. Nō reira, ko koutou ngā kaiwhāngai i te kaupapa, e mihi tonu ana rā ki a koutou. Te hanga nei, he mate, he mate nui nō te iwi nei ki ā tātou kōrero pōhauhau e tātou. Āe, he pūtōrino ki te hunga ora, he pūtōrino anō hoki ki te hunga mate, Kua okioki a rātou mahi i roto i Tiniao, kua ngaro atu i te tirohanga kanohi. Engari ko taua kōrero rā anō kei te kokonga ngākau e mau tonu nei. Nō reira, haere koutou te hunga mate, haere koutou, haere koutou. Ka pai, kua tau mai anō tātou ki konei. Tērā wiki e hua īngoa te kaupapa. I waru a rau ki te aka mātautau i a koutou, tena pēnā, hē a koutou koroa ai nei, ā, ka haka haere aka mātautau ahau, rapu ingoa mō tētahi aha rānei, he aha te ingoa, ā, tēnā, tēnā tātou. I kī rā hoki au, ā, ko Manu kōrero te kaupapa i tēnei wiki, nā te mea ka nui te pāwerawera o Kingi nei nā, i muri i te kaupapa Manu kōrero i tū ki Kaitaia, Ā, i tērā atu wiki. Hoeno, ki a Tūpato, e pouri ana au kāore a Eli i konei, nā te mea e kai haka wā ia, nē, nō tērā kaupapa. Anei ngā ture o Nāwai Teka, kaua e wero i te tangata ake, me rapu i te whakawhānuitanga o ngā kōrero kia tau tonu ai te rangimārie, nā te mea a tāua tahi nō te kura kotahi, E whai wāhi ana ki tērā kaupapa, nē, nō reira, he kōrero haka wā tēnei, ko ngā kōrero a Kingi i tēnei wā, nāna ake hara i te kora. Tēnā. Tēnā ko wā tēnei i a koe e Mara. Kia ora.
E kia pai ai tō kōrero i tō ngākau. Hei tāpiritanga, kua puta te rongō a tērā tau, ko te whiringa Ā toa, te hui ā-motu. Mō te manu kōrero nei ka tū ki runga i a tātou o Te Tai Tokerau. Ka ora au mō ana mea mea ko Kori kē tēnei take i waenganui i te iwi, kia hatia, mā tātou ako korikori. Waimarie tātou kei a tātou tēnei huarahi, kia wawe pea. E te haka puta hakaaro mo runga i tenei kaupapa. I ni pea tae rawa atu ki reira, kia tata ranei ki reira, i te roa e hakawhitiwhiti korero ana, ko nga pukupuku, nga po rukuruku, e kua patua ketia, na, ka rangatira te haere o te kaupapa i waenganui i a tatou. Nō reira, hōmai ngā kōrero, ngā hakaaro, ngā mōhiotanga, ngā whai pānga ki te kaupapa nei kia manu kōrero. Kingi, nāu te take nei māu e kōrero.
Me timata ki a. Uh, ai, te manu kororo. Ka nui te, hei kororo te matanga māku, ka nui te pakari o ngā kura katoa i tū i tēnei tau. Ahakoa ngā kura kaupapa Māori, ahakoa ngā kura auraki. Uh, ah, hoi, no, no tēnei rā tonu ka tau mai tētahi kōrero ki au, e hanga pāpouri ana ngā kura auraki i roto i te kāinga nei, ka hore rātou i uru ki roto i ngā whiringa toa nei, Um, ahakoa, na, kei au nei hari te mea me pāpouri rātou, ka nui te pakari o ētahi o a rātou tamaruki, na, nga kura, te kura Taitamatāne i Whāngarei, te kura uh, Taitamawahine i Whāngarei, ahakoa i a Pompalia, ērā tūkura, na, hanga ka hana anō. Um, hoi, uh, i te mutunga iho, ko ngā kura kaupapa tonu i whiwhi, Tino whiwhi pai. nui, uh, Hoi no, na ko te tau tuatahi i tino kaha i te uru o to māu, to tātou ake kura o kone, eh, ki roto i te manukuru. Nā ke mōhio kei te hari te mea ko te, uh, te toa, te whiwhi rānei i te mea nui, ko te mea nui e, ko te aka puaki ngā hakaaro, ko te aka kurikuri o to tātou reo, um, ka mutu ko te uh, tū motuhake, Tū i roto i to rātou tū motuhake, takitahi nei, wena, me te haka atu tonu i te mana o to mātou, to tātou kura. Nā, ki au nei kua tutuki katoa. Wena, ko te wāhanga tera ki ngā mihi. Nā, mo, mo te wāhanga ki te... Uh, ngoikoretanga. Uh, ngoikoretanga, te rapu i ngā hakiaki. uh, Ari te mea ki pai, engari wano kei kona ano etahi mea me tirotiro, na kia moeho koutou, tetahi o aku, tetahi pouritanga nui pa ki au i te ratau, te tunga o etahi o a matou tamariki, ka hamenetia ratou mo te aho o to ratou nei reo. Na kia moeho koutou, ko te kaupapa nui rawa i to matou kura, ko te reo o te kainga nei. Ina hoki na tenei timata, ono ko matou e hikoi ana, i raro i tera kaupapa. Moeho ana e te rei etahi o nga kupe puta ana i a Matu Tamariki, kahore moehotia ana e nga kaiwhiriwhiri. Ahakoa te kainga nei. Ahakoa no te kainga nei.
Hei tauira na te kupu ngetengetehanga puta rongonui i roto i ta matou haka. Moeho ana i mua i te putanga o tera haka kahore nga whanaunga nei o te kainga i, oa, he haka pai no hau tenei, kahore pea te nuinga i mohio i marama ranei ki te kupu ngetengete nei. Wena. Kua tupu haere te marama, ā, kua marama haere ngā iwi o te kāinga nei ki tērā kupu, engari kei konā anō wētahi kī pai. Hoi, tērā ētahi o ā mātou tamariki i hāmenetia. Ā, ka mea ētahi o ngā tiati, E, ko te kōrero tika kē, ko tēnei. Hui.
Oh, me maea te tangata ra, te koro. Ā, āe, nō reira, ko raro a runga, ko runga a raro. Ki te titira ētahi o ngā teti nei. Ā, nō reira, ko ēnei ko ētahi o ngā wharanga i pā kē mātou. I te ratai, pai ana. Ā, i tēnei tau ka tū te hui ki te komiti, te komiti haka haere i te manu kōrero nei, nāku i haka takoto i te take nei ki mua i a rātou. Horo tonu tā rātou tautoko mai. Ka pai. Ka mea au, e. Mehemea e hāmenetia ana ā mātou tamariki mō te aho o tō rātou reo, ahakoa e tika ana, inā hoki ko mātou ētahi o ngā kaihaka haere, ka mutu ko te wāhanga ki a mātou he, he haka mā-ine-ine i te reo, kia tino tika rawa ai ki te reo o te kāinga reo. Mehemea ko a Mā Te Tamariki ēnei e hāmenetia nei mō te hē o tō rātou reo ki tā rātou titiro, he maumau tā rātou aru i te reo o te kāinga nō te mea hāmenetia ana, ahakoa ko ngā kaiwhiriwhiri nei nō te kāinga tonu anō. Ka mea te te komiti ki a, ki ahau, ki a mātou, e, pai ana, me haka tū i tētahi tūranga i waenganui i ngā kaiwhiriwhiri. Motuhake tana mahi he manaaki i te reo o te kāinga. Kia ora.
Nē? Ka tautoko.
Ko te mate e ara mai i muri i tērā pakeke e, ah, ah, ko te kore o te kitea tētahi tangata māna tērā mahi e hanga mātau ana ki te reo te kainga me ngā ōna kōkuru katoa, ah, i te atu o tēnā ko te kore o te kitea o tētahi tangata e wātea ana. Eh, nō te mea te nuinga o ngā, o te hunga, Matatau nei ki te reo kua uru kē ki te āwhina i ētahi o ngā kaikōrero. Ā, ueno, peheke rānei, ka whiriwhiringia ētahi. Ā, he tokorua ki taku moe, ā, ā, tētahi o aua tokorua, ko tāna mai he manaaki i te reo, ā, tētahi he manaaki i te reo Pākehā. Oh boy. Pai ana anō, tautoko. Oi, ka tū ā mātou kaikōrero. Ka tae mai he kōrero, ā, e hēke ana te reo, me pēnei kē, ā, ahatea e hē ana tēnei kōrero a te tiati, ka nui te hē. Pēnei rawa te hē, he mā te mangu, he mangu te mā. Pēnā kēnā te nui o te hē. Hoi, ki a au, pai ana mehemea i hē taua tiati, No te mea, he, he, he neti kei hona hei hopu i te hē nei, ara ko taua turanga mahi nei, nāku i, i Koruinani ake nei, ko taku pouri ki hei hopu ki na taua hē e te, e te tangata nei, ko tāna mai e manaaki te reo. Āe, nā, ka hamunetia tētahi o ā mātou kaikoro. Hoi nō, Moe ana au e ahaku pea e kore e ora nga mate katoa, e e hari ana au te nuinga o nga he i i hopukina. Iwa tekau ma iwa paiheneti o nga he i hopukina i nga kauwhiriwhiri nei me te me te me te tohunga manaki te reo nei, engari e e mamae ana te ngakau i te kore o tera he kotahi i hopukina. Bueno. Mo hanau nui rawa te mahi, hari te mea e, ka taea e te tangata nga mea katoa, te aha ora, te aha tika ranei i roto i te muru o tahi, ina hoki, taumahananga mai. Engari ko enei ko etahi o nga, o nga whiriwhiringa kei a matou i a enei, ata whiriwhiri ana matou kapa e mehemea e hamanetia ana a matou kaikoro mo te ahua o to ratou reo, me aha matou? Me haere tonu rānei mātou i runga i to rā, i to mātou mōhio, ka nui te tika o tō rātou reo, ahatia he ana ki ētahi, me huri rānei kia rite ai ki tā ngā tiati e rapu nei. Ko taku hē manawa, ea, ina kotiti te haerenga o to mātou waka i āinei, e hanga tūteka noa iho ana mātou i ngā māhī, me te mea mai rānei, me ana mātou, e, koe tēnei ko te reo, mai runga ki raro. Nō reira hono. Koina ko ngā mea āta whiriwhiri ana e mātou. Nā, ko au tētahi, nā, nō reira, tērā, tērā. Ko au tētahi i uru ki te, te taumata kaihakawā i ngā manu kōrero ā-motu i tērā tau, te tau kua pahure ake nei. Tētahi mea ki te rā ahau, Ētahi taima nui ake te manaakitia o to tātou reo e ngā iwi o runga i te manaakitia o to tātou reo e o tātou ake ono whanaunga. Mehemea ko Tūhoe tēnei ki mai nei ki a e hoa to koutou reo manaakitia kanu te ataahua. Engari ko ngā whanaunga anō te kainga ki mai nei ki a o e hoa.
Raruraru ana. Kaore mohana mehemea nga kaore mohana. Konei hau e whakarongo ana ki a koe. E whakaaro ana hei, tēnā pea ko te mate kē kei te ara whiriwhiri i te hunga e tika ana kia noho hei kaiwhakawā. Nā, ehara i Hoki ana ki ngā kōrero Quinton Hara tēnei te whakaiti i tētahi nutmeg ko aku hoa ko ētahi i noho ki te whakawā engari te hanga a ko tātou i whakahē wā tātou tamariki ina tika na te reo tika na te reo te hunga kē pea e hē ana ko te hunga e e whakarongo ana hore kau e mau tika ana hore kau rānei e mōhio ana ki te reo e tika ana na hei i ahau e whakarongo noa ana ki ngā kōrero whakano nei kei te Me ara pea, he kōwhiringa tuatoru pea kei konā, me āta whakarite i tētahi wānanga mō te kāhui kaiwhakawā i mua i te whakatatairā, e mārama ai rātou ki ngā hiahia. Me ngā mahi tikana mo taua tūranga rā. Māia te tangata ki te whakahī i te reo, Quentin, i roto i ngā tamariki. Wā, koia rā hoki. Ka mutu kia mōhio tātou, hari te mea e tū ngoikore noa iho ana ā mātou tamariki, he tuarā kei konā. Nē. Hei āpiti ki tēnā, nā, ko te reo tēnā e hakahēngia, āe, hakahēngia ana e Wētahi, Tētahi atu mea e hakehengia ana e ngā kaiwhiriwhiri, e, nā, e rapu ana i ō koutou hakaaro mō tēnei, hei tā rātou me āta kōrero kia rongo ai i ia kupu. Ā, engari mō ana tātou, ō tātou kai mātou kuia i mua, e horo tonu te kōrero. E, ki a au ētahi tāima, ko te horo atu ko te pai atu. Nō te mea, he haka atu tērā ki te tangata, pehana te nui o tō mōhio ki te kōrero. Mehemea āta haka wehe ana i ia kupu, I haere ahau ki te. He aha tēnā tū reo Māori? Kāhore te tangata e kōrero pērā nei. Kāhore i rongo ana i te matatau i roto i te. Kua here e ahau ngā waewae o tōku reo, kua hōhā nōku i te kore o te tangata e mārama ai. Taku aroha, haere tonu.
Koia i panga ai tenei kaupapa ki a koe mo ana ka ki te aora i a koe. Ā, wena.
Alrighty, haere. Ua, kia mau, haere te mea, te mahana taku ngākau. Engari, hakapuaki ana. E harara, e harara.
Hakapuaki noa, hakapuaki noa. E, e, ko ngā ngākau kē o ā mātou tamariki, kei konā ki, nē. Nā, hei aha māku, nā, ko rekenei ki, ki waku tamariki. Ā. Ae, me ana rata, oh, me ata korero, me pouturi ke te reo. Engari ko au tenei to ratou kaiako e tu nei ki mua i a ratou, horo tonu taku korero, e, oh no, e rapu hakaro ana i a koutou. Hei ta koutou, me ata korero, me anga pouturi raini, me tuku ranei te hoiho ki a oma. Me marama, engari hare i te mea me ata Whakawehe. Pēnā e pērā ana ngā toetoe o te kaiwhakawa, e hoa, ko wai e whakawā ana i ngā kaiwhakawa? Kore rānei i roto te aroha mā Barris?
Anei wēnā āwangawanga, nō te mea kua hara i te mea ko te haka tamariki wā tātou tamariki e tūtū mai ana, engari ētahi o ngā taunga o ngā kaiwhakawā e whakatamariki ana i ngā kaiako o ēnā, o ēnā tamariki nē? Ki au nei me, me tino mātau ai te, ngā hunga nei e whakawā ana i te reo, nō te mea mōhio, Mōhio pū tātou, ehara te reo o te manu e ōrite katoa ana. You know, nō reira me pērā ana hoki te tatangi mai o te reo ki ngā momo manu pēnei i ngā, i roto i te taiao, Ā, ka tū ā tātou tamariki i runga anō i tēnā āhuatanga e rite ana ki ngā manu o te wao nui, ka mutu, ko te, ko te painga ki au, ka rongo koe i te, ā, i te, i te, i te papai hoki o Te haka tupuranga mai o tēnā tamaiti i roto i tōna pā kāinga, ā, ka rongo koe, ā, i ngā, e kaingia nei te tamaiti, ā, i roto hoki i te, te reo, ā, rōreka e putaputa mai ana i roto, i, i runga i te, ā, i runga i te ātamira, ki mua i te aroaro o te iwi. Ā, hara i te mea ko ahau e mea atu ana, ā, ko hau e te. te mea e tino mātau ana ki tēnei mea te whai kōrero, te tū ki, ki, ki mua i te iwi o, e whakarongo mai ana ki ngā hunga uh, o te manu kōrero, engari uh, kua rongo ahau i ngā, ngā te tini o a tātou kaumātua, ara ōrite o rātou reo. Mm. Ā, kia, kia rātou anō. Kei ia tāngata, ia tāngata, tāngata tōna anō taera. Engari, ā, e rongo ana ahau i te kukumetanga mai o ngā ture o te whakataetae me te wairua Māori e tū ana, ā, e tukituki ana.
Ko aua ture tonu kua hīpokina ērā ture ki runga i ngā kaiwhiriwhiri katoa o Aotearoa, he motuhake ēnei tohutohu nō tātou te kāinga nei. Nā, ki runga i te motu whānui. Engari kia moe hoki koutou, ngā ture, ehara i te mea he, ehara i te mea he kūiti rawa, hanga whānui tonu. Nō reira, E taea ana e te kaiaka wā, te korikori, i roto i ngā ture nei, hari te mea e āta herea ana kia pēnei. Āe, he huarahi noa iho. He huarahi noa iho, he anga pea, he anga, nē. Hari te mea he pouaka mārika, engari, he pouaka tonu, engari hanga whānui nei taua pouaka, nē. Nō reira, tana, te kī mai a ētahi e hē ana te reo, Nā taua kaiwhiriwhiri ake i whiriwhiri kia pērā tana kōrero. Hari te mea nā ngā ture i kī ake e kia tirohia te reo, nā te kaiwhiriwhiri ake i runga i tōna mōhio ki te reo, ka mea e. He mangu tēnei hari te mā. He mā tēnā, he hari te mangu. Taua tamaiti rā e kōrerohia ai i mua tata nei, e horo tana kōrero, i horo te rere o te reo nā te mea e te āmaimai, te kaha pātuki. Nō, i runga i tana mōhio ki te korokēki, ki te tewetewe, nē? Ō,
karekau he rareo tēnā. I tū te manu kōrero i a koe i te kura e Papatame? Āe, āe, āe.
Erangi. He whakaaro pea mō ana mō ngā take i kōrero i a nei, he uaua te whai atu i wērā momo whakawā, nā te mea e, mēnā e kaingākau atu ana kia rangona te reo, tuatahi, kia mārama te reo, tuarua, ana kia hāngai ki te take e kōrerohia ana. Mm, kia ora.
Mutu ki reira.
Mm. Mm. Te tahi mea hoa ki au i runga i, i, i ngā taumata i roto rā i ngā marae o te kāinga. Ngā whanaunga e hoki mai ana e me tō rātou kaha ki te kōrero i ngā Wāhi, huarahi, kāinga, mahi, turanga, utu, e aha atu. Hoki rawa mai ki te kāinga, ki konā, maremare ai, tirotiro ai ki te rangi, titiro ki te whenua. Kore mōhio me pēhea te kōrero. Ā, ko āhua huri te ao ināianei me te mea atu, Mēnā koe ko te tū mai kona, pai kē tō Tō kōrero Pākehā kia, kia moeoi e, ko wai tō ingoa? Taka i te kāro e ngaro ana, ko wareware katoa mātou, ko wai tō ingoa? Erangi ka, ka hoki mai ki ngā, ki ngā taitamariki nei, kia au e, e kīngi kei, kei waenganui pea i ngā, Whakaaro o ngā pouako. Kia tirotirohia mēnā e hāngai ana ngā tohutohu e akona ana i roto i ngā kura nei. Take, kua rongo au, kua noho au i waenganui i wētahi hunga e kauhau ana kia whakatūria he kura i roto i te rohe i runga i te huarahi matua nei. Ka rongo au, he momo anō te aho matua, he momo anō te kura iwi, he momo anō te kura reo. Reo rua. He aha te whakaaro? Hai mārika. Āhea rā anō ngā hunga nei i whakaaro ai, mēnā e pērā ana te āhua o te, o te tauira, te ākonga, te mokopuna, ka akona. Horekau ngā tamariki e mārama ana paku aha nei te poka kē o ērā tikanga, nā ngā kaumātua kē i waihanga me aho matua, me kura, me puna reo, me aha atu, me aha atu. Hou ināinei, te hanga nei kua pania ngā tamariki rā ki ngā pōhēhē, pōhauhau a ngā hunga kei roto i wērā ara, kei runga i wērā ara. Ae. Kia kaha te akiaki, e kia kotahi te karanga mo to tatou reo, e kia hapaia te katoa, e nga rereketanga pokaketanga o nga pouako, Pēnei wēna e kōrerohia ana e, ko kī ētahi he māke koe, kī ētahi he mangu kē. Ā, meinga atu e, he aha te raruraru o te pango? Nā. Whakatoitoi ana. Nē, mārama. Erangi e, me, ki a au, ko te tino, tauira e kite ai i pēhea te hāngai ina puta ki runga i ō tātou marae. Kei reira te, te tauira e kī ake, ko ngā āhua e kitekite ana i wēnei wā, orekau e tika ana, orekau e, e hiki ana i te, i te manawa, i te mauri rānei. Nā, kia poka kē te āhua, kia tūtū mai ngā tamariki nei ā, ā ō rātou wā, Kāore anau kia rongo i tētahi e mea ana, e noho koe e hē ana tō reo. Engari e whā, pēhana me kōrero Pākehā mai kia, kia āhua mārama atu i konei.
Kei nei ko te toa mo te manu korero ko te tauira ka haka rawerawe mai te iwi. Tika. Inai, koina te mea papai rawa ki au, mēmea ka hoki au ki taku kānga, mena ka rongo ahau i ngā kaumātua e kōrero ana, he mea whakarawereawe i te iwi, kia hurō rawa te whare i te katanga, koe ko te toa ki au. Ehara ko te, ko ngā, ngā wāhi hē me ēnā mea, engari ka, mehemea ka kapo e te kaikōrero i te katoa e whakarongo mai ana, koia ko te mea ka toa.
Ngā ngākau me ngā taringa o ngā kaihaka rongonui. Mea nui tēnā. Mike Marsden. Mutu, whakaranahau ki te whāinga nui o tēnei kaupapa nei te Manu Kōrero. Hei tāku ko tētahi o ngā whāinga nui ko te whakatupu i te reo, te, te pakari o te reo, te akiaki i wā tātou tamariki ki te tū, he mea nui te tū, ā, koe ā, ngā kōrero, he mea nui tērā mea te tū, ā, mutu me te ā, akiaki kia rere Māori noa ko te reo Māori i waenganui i a tātou anō. Nā reira, ko hau e whakaaro ana, hei tāku, ai, te toa, te tangata mōhio ki te tū pakari, kōrero rāwerawe, wearing mangere, Ā, mutu ana te manu korero, ina korero Māori tonu ana tērā manu, he, he mea nui tēnā. Ka puta ia i te, te hōro rā, te wāhi korero a puta i te kēti, ina korero Māori tonu ana tērā manu, nā, koia tērā ki ahau ko tētahi o ngā toa. Kia ora.
Ehara i te mea e, e tū noa mai ana ki te kōrero i te wā o te whakatatāe, e kōrero Māori tonu ana, puta i te whare, puta i te kēti, i a ia i te motokā. Wera mea. Mea he mea nui tena.
Mo tera take, Kingi, o nga kaihaka wa e tuhituhi nei i o ratou kupu tata mo te hakahe i te reo a nga tamariki, he ara te huarahi teka e kore ai e papouri ki nga tamariki era tuhinga a nga kaihaka wa, tetahi huarahi pea ko te. mā te kaihakawā e tuhituhi nei i tērā kupu i puta mai i tērā kaikōrero, me te āpiti atu ki tēnā, oh, te kupu tūhua pea. Nā, ka tuhia te kupu tūhua, e koro kāore au e mātau ana ki tēnei kupu te mea, te mea, te mea take. Māu anō, mā tō kaiako pea e hakatika i ahau. Nā runga i te hia kāore au e hia ana kia. Haka he i tō reo, erangi, mea nei te tuatahi huarahi e mārama ai au ki tērā kupu, tana haka mahinga, te horopaki, ēnā atu mea. He huarahi anō tēnā o mā te kaihaka wā e haka hē, haka tika, e aro tonu ki ngā, ki te wairua o ā rātou kōrero. Pai tēnā, pai tēnā haka aro, pai hoki tēnā huarahi, kia nei, he huarahi tino pai tēnā. Ko te mea ki te nei ahau, tera etahi o nga kaiwhiriwhiri, he ahotanga tenei no te tangata, e kore te tangata e hihia ki te hura i tana kuare. No reira e kore te, no te mea tena mea te kaiwhiriwhiri, tona tikanga, he tangata matou. Ne, ae, koia, kei runga rawa. No reira, ki tana titiro, mehemea koia kei runga rawa, E kore ia e haka atu, ahakoa iti, i tana kuare, nē? Nō reira, ina haka hēngia, me haka he kotahi rau pae hēneti, kei kitea tana kuare, nē? Nā, ki au nei, pai ana anō mehemea he tangata pēnei me Matatame e haka hē nei i te reo o ētahi o ngā tamariki. Ka tuohu taku mātenga. Engari, mā ētahi kē atu, kore au e, kore taku mātenga e tuohu. I runga i tōku mōhio, e kāore ētahi o ngā kupuna e taka noa mai me te ua i tērā atu uhi.
Ehara i te mahi noa me te whakawao, ehara i te mahi noa me āta whiriwhiri te rōpū whiriwhiri i te tangata e tika ana mō tērā tūranga. Kau e whiriwhiri noa i te, ia, wai atu rānei, whiriwhiri atu mea tika, te tangata tika. E mahi rōpū ana Te ngā kaiwhakawā nei. Āe, āe, āe, āe, mai rā konā. Ka, e noho ana ki te whiriwhiri ngātahi wā rātou me mahi takitahi. Āe, e āe. Kei konā anō te. Kei konā anō te tei ākaro nei. E āe, e āe. Me, tāku te teo, me mea e hē ana te haka haere o te tahi kaupapa, Kāore au, kāore e tau ana taku titiro ki te tangata, e tau kē ana taku titiro ki ngā tikanga. Āe, tēnā. Haka haere. E, i, mō te wāhanga ki te reo, mehemea ka tū te tai hakatatae mō tēnei mea mō te whakairo, nē? E kitea rānei te kautohunga? Mō te whakairo i roto o te Tai Tokerau e hei noho atu ki reira hei kaihakawā e tutuki ai ō tātou hiahia katoa mō te rapu. E kore, kore e rerekē atu te reo nei ki tāku titiro. He, ko ō tātou tumunakotānga mō te reo, I taewa te nape he teitei rau. Ko nga tumanakotanga kei mua noa atu. Kei mua noa atu, engari ko nga waewae kei muri ke nei. E whai atu ana. Ko te. Ko wai atu oti? Ka titiro au ki te kāhui kaihakawā, koe tera ko te hakaaro ka hau mai ki a au, ko te whiriwhiri i te tai rōpū pērā te tokomā, ko wai mātu? Kāore he hē o te hunga i whiriwhiria nei ki tāku titiro, i runga i taku titiro, ko wai mātu? E. Ehara i te mea he iwi kūare ki te kōrero Māori, I nei pea, kāore anō i eke noa ki te taumata o te hunga pēnei i a Moeimā nei. Engari mō te hakatutuki i ngā moemoeā, Hakawā i te reo, kia kī rānō e nā tūru katoa i te momo i a moe mā, nā kātahi anō pea ka rite te hakaaro. Nō reira, ki au nei ko te hakawā tika, kaua e tātou e aru kēhua.
Koinei nā. Moemoeā rānei? Āe, Tēnā pea me mutu te rapu hē i roto i te reo. Me mutu tēnā mahi te rapu hē. Kāore au moe ana me mea tika ana taku hopu i ngā haka māramatanga mō te, ngā tikanga, engari te hanga nei ko, ko, e pērā ana nei, ina, Ina kite koe te tai hē roto i te tū a tētahi, a te tamariki, ka tangohia he māka, pērā ana. Kaua pērā, e, kaua pea e rapu i ngā hē o te reo. Engari, ko te haka wā, pēhea te pā o ō kōrero ki te ngākau o te hunga e haka rongo ana? Kāore tātou e kūare ana ina haere tātou ki ā tātou hui i te marae. Tika, tika.
E mōhio ana tātou, te korokē e tū mai nei, ā, he ara anō mutei. Na, ko tēnei e tū mai nei, kua riro katoa ngā taringa o te iwi i a ia, e titi ana āna kōrero ki te ngākau. Hei tērā kē, hei, hei tikanga hakawā, Ina tutuki tera i te i te tamaiti, a, e koia kei runga. Hoi ehara i te mea me hakakore rawa atu nga hakaaro mo te reo, ki au nei me timata rite katoa nga tamariki, mehemea tera tetahi tino mutunga mai o te miharo o tana reo Maori, Ko reira haka kakaina ai tana maaka. Mehemea he reo Ngapuhi, na te mea kau te katoa e hakae ana e no hea tenei kupu, no hea tenei kupu, waiho tera, engari ina puta etahi kupu o te kainga nei, haka kakaina. Me haka kake ke, kaua haka heke. Me tīmata rite katoa, nā, ka riro te ngākau o te iwi i a koe, kua kake. Ō, e kōrero ana koe ētahi o ngā kupu o te kāinga nei, kua kake. E, he pai te, ā, te tangi o tō reo, puta ana te hohonu o tō wairua, kua kake. E mārama ana taku taki haere aku haka kia kura e riro e ko te rapu hē kē hei haka tau ko wai te toa i roto i ngā tamaruki nei. Ko te painga o tera e kake kē ana kahore e heke ana. Hoi no he aka aro ano. Pai. He mahi nui tonu tena ne, te kaihakawa, kua kite i roto i nga mahi a koa kei te matatini, na, ko nga kaihakawa, ko nga iwi e noho ki muri nei, ko nga nga kaumātua o te kāinga, ko nga whanaunga kei te kāinga, ko nga kaimātakitaki, ko ratou e huri ana ki nga kaihakawa me te haka he i wa ratou Ā, tuhinga me wā rātou, ā, piro ēnā mea katoa. Nō reira, kei ngā wāhi katoa tēnā tūāhuatanga, nē, engari hangara rerekē, pokakē mehemea e kōrero ana tātou mō te reo o te kāinga, mōhio, pau te kaha, tika nei ēnei kōrero o te kāinga nei, kāore au ētahi o ō tātou whānau, ngā kaihakawā e mātau ana ki tēnā. Āe nei, kāore au e moe ana ki ngā kupu katoa o te reo Māori atu i te kāinga nei. Kātahi.
Ngā wete reo, ēnā mea katoa, māku e kōrero i konei tonu, i mua i a tātou. Ā, nō reira koia pea tētahi wāhanga me hakapono ai tātou ki ērā mahi. Ā, tuatahi, hari te mea he, he ngāwari wēnā mahi, ā, me pono tātou ki wā tātou tamariki, ā, me tētahi atu wāhanga kāore e tino e kōrerotia nuitia ana e tātou ko te subconscious bias i roto i ngā mahi haka wā, nē? Tērā wētahi o tātou, ehara i te mea kei te mātāmua o ō tātou hakaaro ki te kī ake nei, oh, e kore au e tautoko i tērā tamaiti, oh, ka tautoko au i tērā tamaiti. Kei muri rawa atu o ō tātou hakaaro, o ō tātou roro, tērā ngārara e korikori haere ana. Ahakoa tō haka pono ki roto i tō ngākau, kāore koe e tautoko ana i te tamaiti o tō hoa, kei reira tonu, kei roto i ororo. Tērā tētahi wāhanga me āta tūpato tātou, nē.
Nā, mō te wāhanga ki ngā kaiwhiriwhiri nei me te tango māka mō te reo Māori, ki a nei he māmā noa te haka ora i te raruraru nei, pēnei nā, mehemea Kāore koe e māia ana, kāore rānei koe e mātau ana ki te reo, kaua hakawaangia te reo. Waiho atu ki te tā, kaua e teka mai ki te iwi, mātau ana koe ki te reo. Nō te mea, mehemea e tango māka ana koe mō te reo tonu te take, he haka atu tērā kia e mea ana koe ka nui tō mōhio ki te reo. Nō reira, waihotia atu tērā ki te tā. Tērā ētahi atu wāhanga hei whirinaki mai. Tēnei pea ko te aho te tū, ko te karawhiu o ngā rākei, ko te pāho pea o te reo. Mehemea kāore o ringa kaha i roto i te reo Māori, waiho kē atu ki te taha kawe teka ki te iwi, e, kei a koe tērā taonga. Nō te mea, e tika tonu. Nō te mea mehemea ko te tango ētahi i ngā mākama o te reo, e, ko au, ko te patapātai i muri ake, e, he aha koe i pēnei, rarararara, Ā, ko konā kite ai. Nō reira, kaua e aru mea ngā kēhua nei. Koia anō tēnā ko te mahi rapu hē i roto i te reo kei hē tōna mutunga mai. Koia tonu.
Kāore he mutunga mai. Tāku i kita i roto i tōku ao ko te mahi haka wā i te reo o te tangata he tōrere He tōrere rerenga tēnā ki te, ki te mate. Tētahi, i te mea e poto haere ana te, te wā ki a tātou, mō te, mō te āta hakahui ō kupu kia āta mārama rawa ai, kia nei he tikanga Pākehā ki tērā. Ko taua kōrero nei anō, he, he te pā mai o te kōrero ki te ngākau o te kaihakoronga. Etahi tangata e Anipe, e aha, tata kore kē koe e rongo he aha ngā kupu, engari ko te wairua e pā mai ana ki a koe. Nō reira, haka tahangia atu tēnā ture, he here kore take noa i tērā nei. Apete atu ki tērā, etahi wā ka mātakitaki au ēnei haka tatae, Taku hakarongo ki ngā ngā kōrero a ngā kai kaua pea me kai hakawā, kai whiriwhiri. Ētahi wā ko ngā hakaaro tonu o ngā tamariki e hakawāngia ana, kia au nei e hē ana tērā. Tika. E hē ana tēnā. Ā, ko pēhea taku hakatika, taku hakahē rānei ki te hakaaro? Nā, E kōrerotia mai nei, hei aha, māku. Ētahi wā ki tā Naoa mehemea ka puta he kōrerohanga takahi i te, i ngā tikanga e hakaponohia ana e tētahi, ā, nē, ka hanga haka mau te ngākau.
Kua tū pēnei kē ā, he tamariki noa iho koe. Kaua e haka tamarikitia i runga i ō rātou, nō rātou ō rātou hakaaro. Waiho ngā hākaro, ko te mea kē hei haka wā mā te Tiati, ko tana haka mārama i te hohonu o ana hākaro. Kia ora.
Ina, ina eke tērā ki te taumata kua tutuki te mahi i a ia. Kaua tātou e. He mea e tīhorehore i ngā haka aro, nē? Kia ora.
Hei haka kapinga, ko te wāhanga ki te kōrero ohorere, e kōrero tenei, e kōrero tenei. Kōrero tenei, āe. Maumau taemano iho. Nē?
Hei tau. Ki au nei, ko te wāhanga kōrero hakarite, Ā, taku mātakitaki, pai ana te, te tū o tērā wāhanga. Engari, te kōrero ohore, mua ana, aroha ana, aroha ana tātou ki ā tātou tamariki. Hoi nō, te hoatu e, e rima meneti, ā, ka mutu, ka, ka, ka tū mai ki te kōrero mō runga i taua kaupapa i hoatu ai ki a koe rima meneti ki muri, ehara tērā i te hakā tū. I te mōhio o te tangata ki te kōrero ohorere noa iho. Pai kē, kaua pea e mahia i mua i te iwi, mēmē he haka mā kei konā, hei mate mō ā tātou tamariki. Ko taku kōrero ināianei nei, ko ngā tūmanako kua rere kē, tawhiti kē ki mua. Aini pea ko te mea tika kē, kia kura ai ngā tamariki nei mate, mate taka mā, aini pea ngā tiati nei, noho tahi. Ki tēnā tamariki, ki tēnā tamariki, he haka whitiwhiti kōrero noa iho. Ka, ka haere mai te tangata rapu mahi i te kura, he aha te, te tikanga? Ka hui tahi ki ahau, ki a koe rānei, nā, ka patapataingia, kia rongo ai aku taringa pēhea te reo Māori o tō, hoi rā anō hei titiro māku, e pēhea tonu tana reo. Ā, e tai wā, tae mai ana ngā iwi nei, pēnei me ngā tamariki nei, kite ahau, i tērā atu wiki, Te taenga mai, kua oti kē i a rātou ētahi kōrero te haka mārō i roto i te hinengaro. Ka hoatu i te kaupapa kōrero ohorere, oh, ko konā rātou haka pikopiko haere ai i aua kōrero, ko mārō kē ki roto i te hinengaro kia hāngai ai ki te kaupapa kua hoatu. Mārama ana? Nā, ētahi o ngā te hunga rapu mahi e taima ana ki te kurunga, he pērā. He pērā, nō e horo tonu taku Haka peka i ngā kōrero ki tētahi atu wāhi, ka tanau, ka rongo mārika. Nā, pēhea tonu te reo o tēnei. Nā, mehemea kāore e tika ana kia kei reira te ora rānei te mate rānei o te tangata ka, ka whai tūranga i roto i tēnei haka tatae, kaua e nui rawa te, te uta māka ki runga i tērā wāhanga. Tatari, taihoa, tēnā pea kia mau rā anō ō tātou tūmanako kei mua rā i ō tātou waewae e oma atu nei, ā, kātahi anō pea ka pēnei. Kingi, nui taku haka mihi ki a koe. Kia ora. Oh, tuatahitanga tēnā. Yeah, mau i te kāmera. Pono, nā te mea e Ehara i te mea he akiaki, engari ka mihi au ki te tangata kōrero hāngai. E tini rawa tātou e ngutungutu haere kē ana i a.
Nā, kua tae mai koe i tēnei pō, kua hakapuaki koe i ō hakaaro pono, ngā mea papai, ngā mea kikino i kite ai koe, E hei tāku he he āwhina nui tēnei i ngā kaihaka haere i te kaupapa nei, kua tīmata tō rātou rongo. He aha ētahi o ngā ngā ngā raruraru nei e e ai ki e ai ki te te titiro a a ngā whānau nei. Nō reira he manaakitanga tēnei mō rātou, kua whai wā rātou Ki te kōmirimiri i ēnei kōrero.
Kia pai ai tā rātou haka tau i te kaupapa nei a ngā marama e heke mai nei, me taku mōhio, ahakoa kua whārikitia e koe ēnei amuamu i konei, mō anau ki a koe, E, e kore e, e, e waiho kia werewere noa iho ki konei, he wā tōna ka mauria ā-tinanatia atu e koe ngā kōrero nei ki mua i te rōpū haka haere i te kaupapa nei. E, kia kore ai koe e kīia e, he, he māngai a, Ā, papa noa iho nei. Mutu e rapu hoki ana koe i te rongoa, hara i te mea e whakatakoto noa ana i tētahi amu me tētahi raru me te waiho noa. He pai tēnā, he mea nui tēnā.
Kua haka tōngia kētia te kākano, hoi nō te mahi i a Anne, he haka tupu tonu e kia puawai rānō ki tā tātou e hihia nei. Te mate kē, nā te mea ko koe te tangata i whakatakoto i tēnei tēnā pea ko koe te mea ka karangahia kia haramai ki te whakatikatika i ngā mea nei. Ā, pai nā noa ina pēnā. Ko toi te kometi, ka pai koe. Pai nā noa ina pēnā.
Ko taku tūmanako rā hoki tēnei, e kita ana hei ngā kura o te kāinga nei, te Taitokerau whānui he iwi E para ana i tētahi huarahi hau i roto i te manu kōrero nei. Nō reira, ko taku akiaki tēnei i ngā kaihakarite, he ringaringa kei au, kei a mātou, hei āwhina i a koe, hari te mea e, he mea, he tāwai noho au tēnei hakahitere rānei, kāore. Engari he. Wairua āwhina. He moutere kei mua i te aroaro ki tana e pīataata mai ana ki a tātou. Ko te mahi a te komiti e hakahaere nei i te manu kōrero, he haka wātea i ngā tūheatanga Kia pai ta matou taikiko. Ke kura e nga waewae e poro tutuki. Te ara.
Wena haka tupu ana ta te etahi tino kaikoro o te kainga, wahine mai, tane mai. Ai. Na, e kore e tukuna ma te haka taetae nei, a matou, a tatou tamariki e poro tutuki. No reira. Kia ora.
Pai te ra. Ko hau te heamana o te kurunei tenei wa, maku e mea atu kia koe e hari ana au, Ko koe te tumuaki reo Māori o te kura nei. Nā te mea e hakapau ana koe i tō ngākau ki runga i ngā tamariki nei, me te. Tēnā koe. Kia wehurihia tēnei kia awkward. Āe, āe. Tēnā kōrua, tēnā kōrua me te nohonga o te poari o te kura, o te kaikohekohe i tēnei pō.
Ko Tāmu, ko Tāmu te hoki, ko te, ko te peke mai ki runga i te poari, a Te Paenga-te-tau, pōtingi a Tāmu te. Puehu, puehu, ko te nohonga o te. Kauri here o te raki pa, o, o, o te... Kāore ko te, Nā, e noho ake o te poari o te kura kauri ko te kai koe koe. E ho, moana, moana koe kei hea koe, ne? Tāwai. Kia, kia, ngā, kia ngāwari tātu kia tātu. Tika hoki.
Ko te ora o ā tātu tamariki. Ai. Ko te ora o to tatu reo, kahore i roto i a manu koro. Aha, tika.
No reira e tatu ma, he timatanga korero tenei haka tuwhera korero. E kaika ana taku ngakau ki te rongo ake, aha te, te ronga atu. Kei a koutou atu tena. Kia ora huhui mai no tatu. Kia ora. Kia ora. Kia ora ra.